Ɔyɛ Doctor Stephen Opuni ne nsɛm bi a na ɛwɔ kɔɔto a wɔnom de ayam no sɛ wakɔ so financial loss to the state no na ɛsɛ sɛ wɔnom tumi hwɛ ma biribiara ɛkɔ soɔ. Na yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛyɛ Justice a na ɔte asɛm no soɔ no ɔkɔ n'ahomegyeɛ mu nti ɔde Justice Akwasi Anɔkye Gyima ɛna aba abɛhyɛ n'anan ɛno ɛna aka ho bi ama nsɛm no deɛ ɛkɔpie mu no ne sɛ na wɔnom pɛ sɛ nsɛm no a wɔafiri aseɛ di no nyinaa wɔn hyɛ aseɛ na wɔka nsɛm no nyinaa foforɔ, na ɛno na ɛnɛ wɔnom de kɔpie mu kɔɔto a wɔrebɔ mu amane a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ lɔya a wɔgyina mu de ma Dɔkta Oponi kyerɛ mu sɛ sɛ wɔnom ani nkrataa ahodoɔ no bi enti sɛ ɛbɛtumi a ɛyɛ sɛ wɔnom hwɛ na saa nkrataa no nyinaa kɔɔto no tumi de ma na ɛno na Attorney General wɔno gyina mu de ama aban a wɔde kwan du abɔ Dɔkta Stephen Opuni ɛna ɔno nso sɔre gyina ne nan so de to dwa sɛ ɔbɛsrɛ paa wɔn nyinaa nim sɛ kɔɔto no ɛwɔ library a ɛhɔ ɛna registra no de nsɛm ahodoɔ no napɔ so napɔ so ɛkɔ ɛkɔguo na sɛ si a wɔrehwɛ mu a wɔse ɛmu bɛyɛ sɛ pages bɛyɛ sɛ aduonu enum 25 na wohwɛ pages a wɔn de di asɛm no a wɔn ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ 4000 pages ɛna wɔn kenkan no wɔ kɔɔto nti Nsɛm no kɔɔ yie a wɔnom twee no ɛserɛ ne abasa saa, na deɛ sɛ deɛ ɛbɛkɔ akɔsi nyinaa ne sɛ ɛsɛ sɛ wɔhyɛ da foforɔ de to so sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de aka asɛm no. Na ɛno na Justice no maa n'ano soɔ, kyerɛ sɛ Nyame yɛ adom a bosome yɛ wɔ mu yi ne da ɛtɔ so du nan ɔbɛhwɛ na asɛm yi a ɛda hɔ sɛ ɛsɛ sɛ wɔn nya nkra wɔhyɛ asɛnnie no nyinaa ase foforɔ anaasɛ baabi a wɔayɛ aduro no ɛsɛ sɛ wɔtoa so firi hɔ no Ɛno na aban no kyɛ sɛ wɔntoa so na alɔyafoɔ a wɔgyina mu de ama Dɔkta Stephen Opuni kyerɛ sɛ wɔtoa so a ɛde haw bi bɛbrɛ wɔn nti ɛsɛ sɛ asɛnnie no wɔn firi ne nyinaa ase. Nyame yɛ adom a 14th ɛna wɔn bɛhwɛ no wɔn abu asɛm no. Wɔn bua a ɛmu nteamu ne deɛ ɛbɛba biara no yɛde bɛto mo anim. Yɛtoa nsɛm no so de ama mo sɛ anwummerɛ nnɔnsia kaseɛ na yɛbɛkae afe yi ara mu Ɛna Ghana Mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo paw nnipa mmiɛnsa bi sɛ wɔn nkɔdi wɔn dwuma wɔ Electoral Commission na kakye na ɛyɛ mmaa mmienu na barima baako. Barima no a ɔka ho no yɛ Dɔkta Apeahene na yɛbɔɔ ne din ara sɛi pɛ na ekuo bi sɔreeɛ. Ekuo a ɛsɔreeɛ no yɛ Coalition of Domestic Election Observers, yɛtwa ne ti frɛ wɔn sɛ CODEO, afei The Star Ghana Foundation ɛna Civic Forum Initiative, wɔn ne kuo mmiɛnsa a wɔsɔreeɛ a wɔyɛɛ nsɛnkyerɛwfoɔ nhyiamu kyenkyerenkye paa wɔ ɔman mu, na wɔn nsɛm a na wɔka nyinaa ne sɛ, Dɔkta Apeahene, wɔkɔdi ne dwuma wɔ Electoral Commission a kakye hɔnom a ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ papa no, wɔyɛ NPP amanyɔkuo no mu dehye kronkronkronkron paa, ɛno nti ɔkɔdi dwuma no wɔ hɔnom a, na anka me yea yɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa ama Electoral Commission, independent body no a yɛka sɛ wɔyɛ no, ɛbɛtumi agyina abrane. Na ɛno. Ɛna Dɔkta Peter Appiah he na yɛreka no asɛm yi. Ɛno kyɛ sɛ wɔkekaeɛ no ara no, ka yɛbɛka no sɛ ate akɔda a yadeɛ sɛ papa no wankɔ anaasɛ wanresign amfiri saa diberɛ no a mampanyin bɔɔ ne din no na wɔgyee wɔn too mu no. Ɛno na yɛkɔda sɔre nnɛ yi a Yɛwura mmarahyɛbadwani a ɔgyina mu de ma adehyeɛ mu wɔ South Dayi abatoɔ mpɛsoa so, Owura Rockson Nelson Dafeamapɔ, wɔn nso wɔatabiri nsɛm no. Ɛde akɔpie mu wɔ court. Wɔde kɔpie mu a na Apex Court na ɔde kɔeɛ. Ne nsɛm tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ, Court no nhwɛ na Dɔkta Peter Apeahene a nnɛ yi yɛapaw no sɛ ɔnkɔdi ne dwuma wɔ Electoral Commission anaasɛ EC akakye no. Ɛsiane sɛ ɔyɛ NPP amanyɔkuo no mu dehyeɛ kɛseɛ paa nti no, ɔkɔdi saa dwuma no a ɛnyɛ yie. Ne saa nti, kɔɔte no nnyina ne tumi so na wɔntwe papa no diberɛ no mfa nsensɛn n'ano ne nsɛm a apue afiri mu aba. Kɔɔte no afei na akɔpue mu wɔ hɔ. Gyinaeɛ bi a wɔbɛsie biara no nso no, yɛde bɛto mo anim. Tiewura Rockson Nelson Dafiamapɔ a ɔno yɛ South Dayi mmarahyɛbadwani, wɔde Yɛwura Peter Apeahene, a dɔkta ka ne din ho a yɛbɔɔ ne din sɛ EC ɔnkɔyɛ adwuma wɔ hɔ no, eh, wɔde no akɔpia mu wɔ kɔɔto sɛ wɔyɛ adwuma no a ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ wɔyɛ NPP amanyɔkuo no mu de. Na ɛnnɛ yi a yɛrekasa yi, mmarahyɛbadwa no wɔnom akɔ asetena no asetena kɔ mu no, nsɛm bi ne dwumadi a wɔn di de boa ɔman yi baako ne sɛ Justice ɛyɛ Gertrude ɛyi Toko no a Ghana mampanyin Nana Ado Dankwa Akufo-Addo bɔɔ ne din sɛ wɔno Mmɛhyɛ Justice Akwasi Anim Yeboah Anan Berɛ a Wakɔ N'ahomegyeɛ Mu No, Wɔn Atoto N'ano No Na Kyerɛ Sɛ Akɔ Akɔwie Sɛ Sɛ Sɛ Mmarahyɛ Badwa No Ade Wɔn Nom Stamp Tim No Soɔ Na Afei Deɛ Ɛdin No Amanpanyin Bɔeɛ No Wɔn Amu No Nyinaa Agye Ato Mu Firi Sɛ Ɔmanfoɔ A Wɔn Sii Anan Anaasɛ Mpanyinfoɔ A Wɔn Sii Anan No Man Anaasɛ Abatoɔ Mpɛsoa Biaa Wo Ɔman Mu Ɛso Nnipa Wɔ Hɔ Nti So wɔn nyinaa de wɔn nsa kɔhyɛ krataa ase gye di tom a, na kyerɛ sɛ ɔman mu no nyinaa na yɛagye no atom. Na ɛnnɛ bere a wɔnom kɔ asetena no, ɛwom sɛ ɛdɔm kumaa no adi nkan aba mmɔnten so ne ɔmanfoɔ anaa ne Ghana adehyeɛ abɛdidi nkɔmmɔ akyerɛ sɛ sesei deɛ wɔpene so sɛ Maame no ɔsɛ fata sɛ ɔyɛ Chief Justice ɛma no yɛye. Nanso nnɛ, bere a ɛkaa sɛ wɔnom kɔ akɔgye atom no, mpanyimfoɔ bi sɔree kasaa wɔ ho wɔ nneɛma ahodoɔ bi a antwa yie titiriw ne Gyakye Kwesi ne nsɛm no ho. Onipa a ɔka faa yei yi yɛ ɛyɛ Tamale South mmarahyɛ badwani, onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu Kane, ɔno na na ɛyɛ Ɛdɔm Kumaa no baa no dani. Ɔde nsɛm sɛi too dwa.

Ɛnna mmarahyɛbadwamfie nsɛm ahodoɔ yi na onimuonyamfoɔ Haruna Iddrisu de yɛ too dwa Tamale South mmarahyɛ badwani no ɔwieeɛ no na ɛyɛ ɔpanyin a wɔno na wokɔ mmarahyɛbadwa mu a ɛneɛ mmara a yɛde bu wɔ mmaa yi na afei Ɛyɛ mmarahyɛbadwa no mu nsɛnsɛm no wɔn kɔmiti no wɔn dwomtirani ne lɔya Kwame Enyimadu Antwi. Ɔno nso de n'ano too mu bi kyerɛ sɛ maame no deɛ wɔwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu paa sɛ nsɛm ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ a wɔba a ɛyɛ mmarahyɛbadwa no anim no wɔde too n'anim a ɔno ara nim sɛ n'adwuma a ɛsɛ so ɔyɛ no ɔnim sɛ ɔbɛtumi ayɛ na wayɛ no yie na aboa

Nka yi yɛ Asante Akyem Central Mmarahyɛ Badwani Onimonyamfoɔ Lɔya Kwame Enyimadu Antwi na ɔno nso de n'ano too ɛyɛ sesei Chief Justice foforɔ a wɔbaa soɔnɔ kamakama paa Justice Gertrude Toko no sesei deɛ anya asi. Abusuafoɔ, yɛreto wɔn nsɛm no so de ama mo deɛ a yɛnkɔɛ na yɛnkɔpue mu wɔ Asin North abatoɔ mpasua no so wɔ Mfinfii mantam no mu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ deɛ aba Yewura Agyesi Kwa Agyekyi Kwasia, yeyii no firii hɔ sɛ mmarahyɛbadwani no, ɛyɛ adeɛ sɛ wɔresan akɔ abatoɔ so akɔpɛ mmarahyɛbadwani a ɔbɛgyina wɔn ananmu wɔ mmarahyɛbadwafie, ne saa nti na by election a ɛwɔ sɛ ɛkɔ so na NPP amanyɔkuo no ɛnnɛ da yi wɔde abatoɔ hyehyɛɛ so, ɛyɛ parliamentary primaries a wɔrehwɛ na wɔayi nipa baako a ɔbɛdi wɔn anim akɔpere akonnwa no de ama wɔn. Ɛɛ June bosom yɛ wɔn ne deɛ ɛtɔ so aduonu nson sɛdeɛ Electoral Commission ɛma yɛnyaa ne nteɛ no. Na wɔn kɔ abatoɔ no so nnipa mmienu ɛna ɛkɔ gyinaa mu. Owura Freeman Amoa Kyei ɛna afei Yɛwura Charles Opoku. Nnipa mmienu yi na ɛkɔ pere aba no. Na ɛwi aseɛ abatoɔ no nyinaa aba no awie yi a, aba a wɔn to yɛ no ne dodoɔ ɛyɛ 536, ahanum aduasa nsia. Na ne nyinaa ɛne sɛ Yɛn Wura Charles Opoku wɔ Nyaaba no mu ahaasa aduɔkono nson, 397, ɛna afei Owura Frederick Freeman Amoakyei wɔno nso nyaa ɔha aduasa nsia. Na kyerɛ sɛ Yɛn Wura Charles Opoku wɔno na atumi adi nkunim wɔ abatoɔ no mu. Mma no mmiɛnsa na ɛsɛeɛ. Na abatoɔ no nyinaa kɔɔ so wɔ The Church of Pentecost ne nkorabata a ɛwɔ Akomfodi a ɛno wɔ Asen Breku mansin no mu. Na ne nyinaa kɔ awieɛ no, Ɛna NPP amanyɔkuo no twerɛfoɔ Yɛwura Justin Frimpong Kodua wɔde nsɛm too dwa kyerɛɛ mu sɛ aane, wɔn akɔto aba no awie, sei ɛna nsunsuansoɔ no teɛ. Na Communications Director de ma The New Patriotic Party NPP amanyɔkuo no yɛ Owura Richie Dahiagba, wɔno nso de nsɛm ato nsɛntwerɛfoɔ anim, ne nsɛm no nyinaa na wɔkyerɛ mu sɛ deɛ nnɛ asii no ɛyɛ wɔn ahohoahoa ɛyɛ wɔn anika paa, na ne nyinaa di adanseɛ sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no, Nyankoropɔn yɛ adom a twenty seventh June yi abatoɔ a ɔmo kɔ ɛyɛ by election primaries no anasɛ ɛyi parliamentary ɛ abatoɔ no a ɔmo kɔ no ɛyɛ by election no wɔnim sɛdeɛ esi yɛ wɔ Kumawu no ebi bɛsa asi ɛwɔ Asin North a NPP amanyɔkuo no ɛbɛdi nkunim. I think that the outcome of the the elections today is a sign of good things to come and we've always indicated following from the success in Kumawu

Wɔ nnipa a yɛtee ne nkan yɛ nnipa a ɔne amansan adi nkitaho de ma The New Patriotic Party, NPP, amanyɔkuo no yɛ Wura Richard Ahiagba. Na yɛwɔ Asin North hɔ a onipa a NDC amanyɔkuo no yii no sɛ nka ɔnyina ɛyɛ ɔmanfoɔ nan mu wɔ Asin North mmarahyɛbadwam a ɔkɔto aba a ɔto maa no anso awie akyerɛ no. Ɛho nsɛm kɔyɛɛ bebree no, sesei deɛ Supreme Court no de aba sɛ yɛ Wura James Gyakye Quayson, Na yɛnnye ne din mfiri biribiara mu so a mɛyɛ mmarahyɛbadwani koraa da wɔ ɔman yi mu. Na ɛno na ɛho nhyehyeɛ no ne sɛ Nyame yɛ adom a, bosome a ɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so aduonu nson na abatoɔ no bɛkɔ so. Ɛno na ɛnnɛ NDC amanyɔkuo no kɔyii Yɛwura Gyakye Quayson de no kyerɛ nananom ahemfo ne ɔmanfoɔ a wɔn wɔ Asen, Breku ne ne mpɔtam sɛ sesei Asen North abatoɔ mpasua no so Yɛn Wura Gyakye Kwesi no ɔno ara na ɛgyinam na Owura yi de ato ɔmanfoɔ nyinaa anim sɛ wɔnom nto aba no mma no paa na kane deɛ a wɔnom di nkan to yɛ 2020 deɛ no na ɛno yɛ kɔmadi koraa fei na ɛko kɛseɛ no aduru hɔ a wɔnom nkoto aba ma no nkyerɛ sɛ wɔn mo asen foɔ no asen nɔtfoɔ no wɔn a ɛna yi wɔn kandini nye wɔ bi ɛmɛ na ɛbɛhyɛ wɔn ketee sɛ ɛsɛ sɛ wɔfa kandini bi anaasɛ ɛsɛ sɛ ɛberɛ so sɛ ɔno a ɛna ɔnom to aba no de ma no berɛ a wɔdan n'adi na wɔne ɔmanfoɔ ɛrekasa no ne nsɛm bi a ɔde to dwani. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, From day one, mebaa Fɔmpontuo. Mebaa for youth employment. Mmabunu na yɛnya adwuma nyɛ no. Me me wɔfaasefoɔ na wɔa na yɛnya adwuma nyɛ no. Wɔn a wɔsi yɛkɔ sukuu. Aba wei a yɛbɛto yi ɛyɛ nsɔhwɛ. Nam sɛ.

Enti sesiae, meka kyerɛ executives a efi Accra ne region ne obiara sɛ, Burger no momfa nto nkyɛn between now and 27th of June yi. Sisiaa no. Monfrɛ me old soldier. Na Cowboy, Cowboy, na sɛ yɛanom bepɔ wɔn ho asɛm na wɔn kɔfa candidate bi bɛgyina ring mu sɛ wɔn face me a, organizer som. Wɔn bɛhu sɛ old soldier wɔbɔ se.

ɔsi so ma me o sogya ɔsi yɛ sɛ mu ɔmo frɛ no bɔga wiem o sogya na wohu sɛdeɛ osi to osi to osi ɛma ɛdan kat ne apa kat. n'ani abere paa ɔba sɛ kakae. Sɛ baako de ɔba no bɔkɔɔ mu na ɔde nneɛma adi noɔ nti, ɛsei deɛ hmm, ɔba ne dawe no ade. Abusuafoɔ, yɛnto anwummerɛ nonsia kaseɛ no so mfama mɔ yɛn. Na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ afe mpenu ne aduonu mu no, ɛyɛ 2020, yɛto aba kɛseɛ wɔ ɔman mu, eyi ma mpanyin a wɔbɛhwɛ no atoto nneɛma mfihyia nan a ɛda yɛn anim a nti kyerɛ sɛ Nyame yɛ adom a afe a yɛbɛsi mu 2024 no, Yɛsan kɔ abatoɔ so, na ɛwɔ saa berɛ no mu no, na nnipa bi wɔ hɔ nom a wɔnya nya ɛyɛ mfihyia dunwɔtwe. Sɛdeɛ ɔman yi amammerɛ kyerɛ ne sɛ wonya mfihyia dunwɔtwe de kɔ no soro a, ɛna wowɔ akwanya sɛ wotumi to aba wɔ ɔman yi mu. Na ɛno na kuo bi asɔre na wɔrekyerɛ nneɛma mu de akyerɛ Electoral Commission sɛ, Deɛ ɛrebɛba soɔ, ɛyɛ by election a ɛreba so wɔ Asin North abatoɔ mpasua no so no, woanhwɛ yie a wɔbɛka nnipa bi kasaboa ahyɛ wɔn yam. Ɛne sɛ, nnipa bi wɔ hɔnom a, 2020 no na wɔnyanyaa 18 years, nanso 2023 yɛ a ɛwɔ mu yi no, wɔanya mfirihyia dunwɔtwe a ɛwɔ sɛ wɔtumi to aba. Ɛno nti wɔakyerɛ mu sɛ, sɛ yɛkɔto aba wɔ Asin North abatoɔ mpasua no so, na sɛ mmanfoɔ a wɔwɔ mpatamu hɔ biara nya mfirihyia dunwɔtwe mprempren yi no, yɛamma wɔn anto bi a, na kyerɛ sɛ yɛtiatia wɔn fa ahodie so wɔ abatoɔ ho nsɛm mu, deɛ yɛbɛka no borɔfo kasa mu sɛ yɛadisenfranchise wɔn no, ɛno na wɔkyerɛ mu. Ekuo yi yɛ Youth Bridge Foundation a Awuraa Nana Adwoa Ahenkan yɛ Japan, wɔn na ɛyɛ Programs Manager anaasɛ Coordinator, wɔda ano. Na ne nsɛm mu no wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛsrɛ Electoral Commission sɛ wɔnya biribi mfa mfa wɔn, anyɛ saa paa deɛ a na kyerɛ sɛ wɔatiatia saafoɔ no fa ahodie so.

agyapong. Na abusuafo, Ghana mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo de ato dwa a ɔrekyerɛ sɛ ɔne n'aban no reyere wɔn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ biara ma Health Insurance ɛyɛ scheme no atumi akɔ so ɛyɛ apɔmuden sɛ akyibaa dwumadie no atumi akɔ so. Wei nyinaa ɛyɛ berɛ a ɔkɔkɔ bie dan bi a wasi no foforɔ ɛwɔ Korlebu Aban Yɛ Asabea no ano a ɛno bɛboa ma medical schoolfoɔ no wɔnom atumi anya baabi asua adeɛ. Ɛno na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ bi a wɔn ani abere papaapa sɛ sɛ sɛ apɔwdensi akyi baa no, ɛsɛ sɛ wɔn yere wɔn ho na ɛboa ɛma sɛbe ɛɛ wɔn a sɛ sɛ wɔn adwene mu ka wɔn kakra no wɔn a wɔyɛ a wohwɛ no a wotim sɛ nnipa yi n'adwene mu ɛwɔ wɔ adwene haw kakra wɔn nso wɔn bɛboa ma biribiara tumi akɔnkan na ɛno na wɔn kɔyɛ nhyehyɛe a ne wɔde apa ɛyɛ saa bea no ntoma. Ghana mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo nsɛm ahodoɔ pii na ɔkae. I say remarkable because it has been built through the initiative and drive of the people who work here, forming external partnerships, bringing to life infrastructure that will provide patients a place from where to seek help.

Yɛ Ghana Mampanyin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo no ɔsɔfo a ɔhwɛ yɛ apɔmuden soɔ so no ɔwɔ hɔ bi a ɔkyɛ sɛ n'asoɛeɛ no yere wɔn ho pa ara so wɔnom bɛboa ma eh, wɔnom asɛbe wɔn anya haw kakra wɔn adwene mu eh, wɔn atumi anya apɔmuden ne ho nhyehyɛeɛ nti sɛsɛ deɛ ɛyɛ adeɛ ɛsi wɔn ani so pa so wɔnom bɛtumi aboa onimonyamfoɔ Kwaku Agyeman Manu

that the Mental Health Act criminalizes all forms of harassment, discrimination, and stigmatization against individuals with mental health conditions. Eyi yɛ apɔmuden si apɔmuden asoɛeɛ no ɔpanyin a wɔda no so ɔsoafoɔ ɛna ɔte sɛ ɔno nso Ɛde n'ano ato mu bi ɛ ɛ afia ɛyɛ akua sorry. Yɛ yadwo. Wonim sɛ saa adeɛ no ha adwen paa. Mm -hmm. Sɛ wobɛnam abɔnten so wobɛhu na abɔdamfoɔ na wɔn nenam hɔ wɔn bɛtumi ayɛ nansan baako bi a yɛ fam ha yi wɔtumi mhm. twa maa yi ho hyia saa na wabɛsi nanan mu. Ɛka sɛ yi. Owó bi enim deɛ nti a wɔyɛ sɛ nti ka wei yɛ wɔ. Ɛna wɔn nso to hɔ na wɔtwa wɔn ho hyia. Ɛn na wɔbɛn dɛ ɛwɔ ebi wɔ hɔ a polisifoɔ no a MTTD foɔ no ɔmo bɛba duty no na ebi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔn ahemte na wɔn akɔpam no afi hɔ anaasɛ boys na wɔn wɔ aseɛ hɔ no bi na wɔn akɔpam no na wei sɛ nka yɛn nhyehyɛeɛ a yɛyɛ wɔ ɔman mu ɛyɛ adwuma paa ɛno ara sɛ baeɛ a na mpanyinfoɔ abɛfa wɔn ebi wɔ hɔ koraa na. Nasa me me yɛ sure sɛ yɛyɛ de wɔn kɔ yɛbɛfa wɔn kɔ na ɛm sɛ wɔn ankasa adwane. Ɛɛ sɛ sesei na ɛno na ɛyɛ sɛ mpanyinfoɔ no hwɛ na. ɔmo ɛbɔ ho ban yie. Ɛna mmerɛ bi so story bi pie yɛ. Ei ɛfitumi kyi maa no bi koraa ne ɔmo da o. Oh yes ɛno deɛ yɛtetee. Yɛ ɛmaa nso ɔmo hu naman. Yɛtetee ɔn sɛ story bi so pie sɛ sɛ yɛde ɔmo kɔ saa no a yɛde ɔmo kɔ eh biaɛ a yɛhwɛ adwene mu haw yadeɛ no a na ɔmo abusuafoɔ a neglect ɔmo ɔmo nkɔ hɔ biem so ɔde no kɔ no a ɔnsi hɔ biem kɔsi sɛ mfie bebree ɔnfa ho Nti yɛse yɛyɛ saa nso a na wɔabɔ dɔmpem, wɔn adɔɔso wɔ hɔnom. Nti yɛse ɛba no saa nso a, nneɛ wɔn nso so bɔ paa. Ɛɛ, anwummerɛ na wɔn nso asesa wɔn agu kaa mu. Nti yɛduru Mantema a na yɛayi baako asi hɔ. I see. Yɛduru Suame a na yɛayi baako. Yɛduru Makro a na yɛayi baako kɔsi sɛ ɛbɛsa. Sɛ nneɛ ɔfe so na wɔn bɛduru na ɛbɛsa a, Na wɔayi wɔn. na wɔayi wɔn asi hɔ. It's alleged. sɛ saa na na ɔmo yɛ. Saa na ok. Ahaa nti saa neyɛ yɛtee no mmerɛ bi story bi a ɛbɛtɔɔ dwa no na gya sɛ na ɔmo sɛ ei na sɛ neɛ saa because ɛtɔ da a wobɛtumi ahwɛ a na wobɛhu sɛ ah bɔda ne wei deɛ ɔbaayɛ nkyɛɛ Ae. sɛ ɔmo yɛ a ha na ɔmo bɛsua yɛ o run about Ah nso anaa sɛ wohu ɔmo. bɔda ah wom ah run about deɛ deɛ ɛno nso me ya te sɛ ya na ɔmo a ɔmo gye sika adu aduro no Ah. nti ebi a sɛ nipa korɔ no wɔ bi a bɛɛ bɔda no so hɔ baabi a. Ɛkan saa na ɛso ɔba ha nti ɔbɛ nenam ha ara bɛyɛ bosome mmiɛnsa mmienu na ɔsan kɔ. Dabi o, ɔmo yɛ fresh foɔ no ha na ɔmo bɛ sua, yɛ a wo hwɛ ɔmo, wo hu bi sɛ ɔmo gyina hɔ daa ɔn, bɔ mɛ hu bɛɛ ne mprenu so, brɛko na etia me nanso sɛ hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ ɔhyɛ aseɛ nkyɛ wɔ bɛ suae wɔ ha, me nim sɛ kɔnfanɔkye statue no esi hɔ na yɛ a ɔmo bɛ suae kyerɛ no sɛ sɛ o, otumi twa adeɛ no saa, ae. ba baako bi nso wɔ ha ayi baako bi nso wɔ hɔ no deɛ ti ayi bi ano ɔba ɔwɔ dee bi ɔba no ɔde ne maame picture besi hɔ ne maame picture besi ɛɛ na no otwa otwa baba yi obiara wɔde bɛ wɔde tɔ n'anim kɔ adeɛ ɔbɛyɛ wo saa mm, wɔfra no ntoma dress nso kama oh yɛ so ɛbɛ ma ɔ tɔda no ɔde kɔ gyina abɔ ne ti ah ah mɛhu no ɛyɛ na mo ka so wɔ ka nyame asɛm hwɛ ɛwɔ hɔ ɛ ɛ ɛ de de no ɔtaa ɛba no na mi wura fi ɛkɔ yɛ ɛkɔ yɛ de. boy abusuafoɔ yɛntoa nsɛm no so ɛmfa ɛma mo na june bosome biara mu ne da ɛtɔ so ɛyɛ nso wɔ afe biara mu no yɛyi asi wɔ wiase afa na nyinaa a yɛde ɛdi world Food Safety Day. Na ɛnnɛ da yi saa dwumadie no akɔ so. Na ɛda sei no yɛ a na mpanimfoɔ boa ma yɛde kaaka yɛn ho nnuane a ɛwɔ sɛ yɛdie, deɛ yɛdi a ɛbɛboa nipadua ne deɛ ɛde haw bɛbrɛ nipadua no. Ɛnnɛ da yi dwumadie yi kɔɔ so wɔ wiase afanaa nyinaa, Ghana ha nso yɛnyaa yɛn kyɛfa wɔ mu. Na afei asɛmti a wɔde ato soɔ, wɔse Food Standards. Save Lives. Na Asante mantam mu ha sei, Food and Drugs Authority ne nkorabata a ɛwɔ hanom no, wɔn nso dii dwumadie yi bi a wɔde nsɛm pii no ara too dwa wɔ dwumadie no ase. Na Deputy Chief Executive Officer de ma Food Directorate wɔ Food and Drugs Authority yɛ Owura Rodrick Kwabena Dade Agyei, wɔno na ɛkasaa wɔ dwumadie no ase ne nsɛntwerɛfoɔ twetwee nkɔmmɔ, na ne nsɛm mu no na ɔde afutuo rekɔ ama adwadifoɔ mmaa a wɔte dwom mu tɔn nneɛma sɛ wɔngyae sɛ wɔde ntoosi ne mako ne gyeene regu fam retɔn ma yɛtɔ ɛkɔdie, na afei nso ɔsan tuu ɔmanfoɔ nyinaa fo sɛ yɛnhu beaeɛ a yɛbɛtɔ aduane adie. na yɛnya ase yɛtɔ nnua ne gata ho kyerɛ sɛ ae ɛna wɔakye ne banku deɛ ɛsi gata ho na ɛdɛ no wɔse yɛntwe yɛn ho ɛyɛ kasa bi a ɛnyɛ enti yɛnyae ka ne korakora mu na ɔde afutuo maa Ghanafoɔ ɛkyerɛ mu sɛ wɔbɛserɛ paa sɛ yɛtɔ nneɛma afiri dwa so de akɔyɛ aduane a yɛhu baabi a yɛtɔ aduane no de afiri na yɛma yɛn ani nna hɔ, yɛma yɛn ani firi wɔ saa nneɛma no mu, kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtɔ nnuane no nyinaa no, wɔse yɛmfee yɛn ani paa na yɛnhu beaeɛ a yɛbɛtɔ aduane nso a yɛadi akɔ nipadua no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa haw ne yadeɛ titiriw biara mfa mmrɛ nipadua no. Ɛnnɛ yɛ ɛda a yɛato asi da asi hɔ wɔ wiase yi mu nyinaa a yɛfrɛ no World Food Safety Day. Ɛyɛ ɛda a yɛde asi hɔ sɛ yɛndwen yɛn ho na yɛn aduane didie mu na afe wei no Deɛ obroni bɛfrɛ no sida theme theme a yɛ choose no ɛyɛ standards world food safety day no standards it saves life na standards no yɛ dɛn standards no yɛ se biribi a yɛbɛyɛ wɔ aduane ɛyɛ mu no sɛ ɔbɛnoa o sɛ wobɛtwa afiri afuo mu aba o sɛ ɔba bɛtɔn o ne nyinaa no yɛyi so standards nti standards no kyerɛ sɛ mmerɛ a ɛsɛ sɛ wobɛdi so nti te sɛ bia wɔ dwa so a ɛbɛsɛ sɛ nneɛma no a wotɔn no womfa ngu fam Wo wonfa ntoma bi nsɛ fam na afei wode tomatoes no ɛbi ɛsɛ sɛ wotɔn no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ krokye nti ebi a table fɛfɛɛfɛ na ɔde asi so wahu na afei watɔn wontɔn ɛmbɛn biribi sɛ ɛyi gɔta anaasɛ ɛyi bɔla mɛnka sɛ ei yɛfrɛ no sɛ assembly no ɔmo mmaa yɛn ɛɛ deɛ yɛhia anyɛ dɛ no wankasa bɛtumi de table asi hɔ ɛyɛ standard a wo maintain it ɛsɛ sɛ yɛhwɛ deɛ yɛyɛ deɛ nti ɛno nti na ɛnɛ yɛahyia na yɛdwendwen yɛn ho ɛne yɛsɛ yɛmmisabisa questions na afei yɛ nneɛma bi wɔ hɔ ne yɛn nte ase a na yɛakyerɛkyerɛ mu akyerɛ obiara nti sɛ no yɛwihyɛ obiara ɛyi eh, world food safety day sɛ w'aduane a ɔbɛdi no hwɛ baabi a eh, sɛdeɛ wo no ano hwɛ baabi a wonya a obɛne frɛ no ingredients nneɛma a wode yɛ no wonya no wɔ he Ɛsɛ sɛ wohoro yɛfrɛ no sɛn ingredients no ho yie ansa no wode ayɛ aduane. Sɛsi ara no deɛ yɛ Broni ka statistics mu deɛ a ɛneɛ the world statistics no na yɛ use. Sɛsi ara no food and drugs authority yɛwɔ department bi a wɔn handle yɛfrɛ no food borne diseases ɛsɛ yare a wobɛtumi anya ɛfa aduane mu aduane a sɛ ɛnyɛ koro gyen na sɛ wodi a ɛbɛtumi ɛpiraw. Nti saa ekuo no deɛ ɛyɛ ne se Yɛ ma um, apɔmudie te sɛ hospitals no asefoɔ no yɛne ɔmo ɛredi nkɔmmɔ sɛdeɛ um, ɔmo ɔmo a ɔmo bɛba hɔ yareɛ bi aka ɔmo no ayɛ sɛ yareɛ no ɛnam aduane so ɛna wonya a ɔmo bɛkyerɛ yɛn numbers no nti ɔmo asɛ ɔmo supply ɛyi eh, saa figures no ma yɛn no ɛboa yɛn ɛma yɛtumi ho sɛ ɛko no yɛkokɔ yɛnum anaasɛ yɛkokɔ akyi nti sɛ si a na ɛnyɛ ready but still no Anyɛ dɛn koraa mpo no, afe wei woate nsɛm bi, anyɛ dɛn woate sɛ akra eh, obi kɔyɛɛ waakye a wɔn nso mfrɛ no yellow sisi. Wote sɛ nnipa yareeɛ, nnipa bɛyɛ se nnipa over 40 ɛyare kɔɔ hospital. Ɛyɛ saa nneɛma yi na yɛrehwɛ. Nti ɛno nti na ɛnɛ no yɛdi ho saa nkɔmmɔ no. Nti wohwɛ no statistics mu a, eh, nneɛma no bi ɛnkɔ yie. Na nti na food, yɛka sɛ food safety no ɛyɛ obiara responsibility no, ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wotumi hu baabi a wobɛtɔ w'aduane, afiri. Wahu, wokɔ na esi gata ho a, saa dan a yɛkaa sɛ guakye na ɛyɛ dɛ no, ɛno na ɛbɛn gata no. Ɛyɛ asɛm a yɛaka, ɛyɛ aniwuo, yɛngyae ka, na rather mu no, yɛnhwɛ. So, wo nipa bɛ bɛkɔtɔ aduane no, sɛ um, Food and Drugs Authority, yɛne Environmental Health, ɛyɛ eh, ayɛ ne yɛyɛ inspections bi, nti hwɛ se saa certificate no, yɛfɛ no food vendor ɛyi eh, permit. Hwɛ sɛ ebi bɔ hɔ anaa. Sɛ wobɛhu sɛ ebi bɔ hɔ a, wohwɛ so a wobɛhu sɛ onipa ko no din wɔ so. Ɛna wobɛhu sɛ yɛwɔ QR code wɔ so a wobɛtumi de wankasa wo phone mpo askane anya information about onipa. Ɛno anso a, wɔsan de nsɛm bi ato Ghanafoɔ anim sɛ, ɛnnɛ yi obiara ma n'ani nna hɔ na wɔnhwɛ sɛ worekɔtɔ aduane wɔ obi beaeɛ a wɔtɔn aduane a, na wahwɛ Na wohwɛ na sɛ saa keyaw koodu ne ɛyi food vendor permit certificate no ebi ntare hɔnom a, wɔse ɛbɛyɛ agya aduane no tɔ esiane sɛ wo nkwa ho hia ma wo ne w'abusua nyinaa. Yɛ aduane no, yehu sɛ ɛnyɛ yɛ Food and Drugs Authority certificate no, food the street food vendor permit no, ebi mbɔ ɛyi ne kiosk no anim a, ɛneɛ mentɔ n'aduane. Yɛn nyinaa yɛ saa, wɔn ankasa na wɔbɛhyɛ da ntɛm aba aba bɛhwɛ mmoa a wɔn so yɛn consumers no so no yɛbɛtumi de aboa no ɛsan so sɛ wɔn ba a yɛhwɛ se wɔn wɔn wɔ health certificate anaa yɛhwɛ se nsuo no a wɔn de yɛ na yɛ korogye anaa yɛkɔ kɔhwɛ baabi a wɔn noa aduane no ɛwɔ ɛna yɛhwɛ se wɔn kɔ dwa so so a wɔn kɔ wɔn fa ɛyi wɔn di wɔ adimdeɛ a fa so ɛma wɔn choose the correct ingredients yɛ sɛ obi a obi a ɔno akɔtɔ mpɔtɔmpɔtɔe ɛyi ɛɛ tomatoes ɛno na ɔde bɛyɛ wɔ stew ɛsɛ sɛ wotumi hu baabi onipa ako na ɔkɔfa ne nneɛma nyinaa firi eti ɛno no yɛfrɛ no good hygiene practices eti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ saa nneɛma yi bɛkɔ so eti yɛsrɛ nipa ɛsɛ mmoa a mosom betumi de aboa ne se sɛ ɔkɔ ne wo anhu the food ɛyi food and drugs authority yɛ street vendor permit no sɛ taare onipa ko no kiosk anim a yɛsrɛ Saa waakye no anaa dɔkono no anaa eyi no, mɛntɔ. Onipa yɛtee ne kasa yi wɔ no na ɛyɛ Deputy Chief Executive Officer de ma Food Directorate no a ɛhyɛ Food and Drugs Authority ase, Owura Roderick Kwabena Dade, gyei. Woba Asante mantam ha a, dwumadi ahodoɔ pii na NPP amanyɔkuo yi aban yi de hyɛ ɛsii wɔn ani so sɛ wɔnom bɛyɛ de aboa ama Asanteman apagya. Baako a na ɛdi mu akotene pa ara yɛ Soame Interchange dwumadie no. Na ɛno na ɛnnɛ yi ara aba abɛtɔ dwa sɛ sesei deɛ, Wɔatumi ayɛ biribi a ɛwɔ ho a Oburoni bɛka sɛ physical works no, wɔayɛ ne nyinaa. Asante Mantam ha ɔpanyin kwankyerɛfo a ɔda Urban Roads Department no ano, Owura Francis Gambra, ɔno na ɛde nsɛm yi ato dwa a ne nyinaa ne sɛ ɛberɛ a ɔsoafo a ɔda mantam yi ano, Onumonyamfoɔ Simon Osei Mensa ne ɛyɛ mpanyinfoɔ ahodoɔ bi kɔɔ n'asoɛeɛ a wɔnom kɔkɔhwɛeɛ no mu na ɔde to dwa sɛ Saa dwumadie no na nka ɛsɛ sɛ wɔnom afiri aseɛ dadaada nanso wohwɛ mu a design ahodoɔ a ɛsɛ wɔnom yɛ no ɛsɛ wɔn yɛ no nyinaa de bɛsi wɔn obi ahunu sɛ dwumadie no sei ɛna ɛsi kɔ ɛno na ɔkyerɛ sɛ wɔnom ayɛ no nyinaa project manager ɛde ma kuo yi ɛyɛ Rango Construction Owura Mohammed Umar ɛna ɔno nso ɛde too ɛyɛ ɔmanfoɔ nyinaa anim sɛ Wei be Nyame ɛyɛ adom a July, August a yɛtwa June yi July, August a na kyɛ sɛ wɔn de saa dwumadie no ɛhyehyɛ so na kyɛ sɛ Swami Interchange wɔn aka ho asɛm abɔ ho dawuro no afiri aseɛ na no bɛtumi aboa ma NPP amanyɔkuo bɔhyɛ ahodoɔ a wɔhyɛ Asante mantam mu no atumi abam. Wiɛ, ade soma ma yɛgyina wei so ne ɛdeɛ na anwummerɛ nnɔnsia kaseɛ yɛde som wɔ Silver FM ana afei Silver TV so no. Yɛde ne nyinaa aba no awie. Yɛn aseɛ nkɔ ma ne som aboafoɔ, Mickey the Darling Boy, Nana Ama Ahweneɛ Papa Bi, Adwoa Frempoma Adakabere. Wɔn mo adaro ama na wɔn boaboa nsɛm no nyinaa ano de ma yɛn Wura Samufua Panyini Dominic Kwaku Boateng. Mo ano nso gye too ne bo ase sɛ mo kura gyee sɛ yɛmɛkenkan ama mo sɛ anwummerɛ nnɔnsia kaseɛ wɔ afidikɛseɛ yi so. Na yɛne anwummere yɛ gye berɛ gye pene so mu akenkan mu ɛyɛ me Akua Ofosuhemaa Boateng mene. Onipa nua Kwame Adumata Akua yɛ kɔ ama dwumadie edi hɔ atoa so na ma me su asɛm Akua Father's Day wo nim da korɔ? Eighteenth this month. Ɛyɛ third Sunday. Deɛ me nim sɛ yɛ eighteenth. Na adɛn nti na eighteenth? Ɛmaa deɛ yi May yi yɛ yɛ hu dede saa na Mother's Day na wɔ yɛ yɛ promo na wɔ yɛ ei. Ɛyɛ a mom nhu mɛma mmɔbɔ o na yɛhia o. Ah na adɛn aduru hɔ na obi anfi wo like sɛ ɔyɛ. Nɛsɛ dwu dabi ɛnyɛ sɛ wo mese ɛho dede no ɔmo yɛ no. Meba o sɛ ɔba bɛ celebrate yɛnuru hɔ. Mese ɛho dede no. Ɛne ɛyɛ dede ayi. Ɛho dede no a fathers day bɔ o Ghanafoɔ yi Ghanafoɔ yi fathers day bɔ o yɛsrɛ mo mo papa nom na ɛma mo nhyira. Enti mo. Oh yes agya nhyira deɛ ɛyɛ wo nim one thing sɛ wo maame dome wa wo wo papa tumi yi flu so wo sɔre tumi yi flu so but wo papa dome wa agye sɛ wɔno a. Aha ta na na na nyame ama kwan wɔno na nyame ama no kwan enti amanfo ee father's day boo yɛsrɛ mo.

ɛwɔ dwom bi opa akɔkyɛke hwɛ third sunday na dɛn na mmarima mo yeyɛ saa yɛn nso ne yɛma mo yɛma mo ani gye okay mekɔ na ma me mfa birthday yi miki mpakyɛ onyɛ me birthday yi ɛ eh, ɛ eh, fa birthday no to so ma me wae hmm. ɛ eh, me nua baa oh maame dwo maame agyewa a ɔwɔ us new york city ɛna wɔ hɔ na me ne ne di mmara na yɛfrɛ no ojuo happy happy birthday nyankopɔn nhyira ɔba pa ma biribi a woyɛ biara ɛnyɛ kamakama. Nyankopɔn nhyira wo baabi a wowɔ biara. Abusuafoɔ yɛ sɔre dwumadie a ɛwɔ hɔ ɛreba abɛtoa so. Aha yɛ Silver ninety eight